van'wani va ko va rhandza loko ri fika kwalaya enhlekani mingisero munghana lolene fm na ku hlanganisa kwalaho nga yingisela xitichi lexi ri ko namuntlha hi hlanganini ku ri ra vumune siku ra vukhume mu- eh, ra vumakume mbirhi nharhu ra n'hweti leya ya eh, n'hweti leya ya eh, hukuri eh, hi lembe ra magidi mbirhi makume mbirhi nharhu mina ni khalanga pet mathevole n'wana ri sumata wa jimo xitlangwa moxingetano wa jajana makunelo wa ndadasi Mingisa lomena kwamukela kwalo ngingisa stage le shurkongo ko ningisa lola Gauteng Mpumalanga North West Limpopo na ukuma audio streaming ya mkana lona fm.co.za namuntlha hi ta va hi kha hi langute ka timhaka ta swibumabumelo swa komiti leyi langutanaka na timhaka ta vululami eh leyi nga hetelela yi bum- yi yi hetelela yi bumabumela ku ri e i nkarhi wa ku vanhu muahluri eh judge president hlophe na mm, eh, judge mutata va va susiwa eka nxaxamelo wa vachuch- eh, wa, wa vaahluri kumbe vaavanyisi hi ndlela yaleyo mhaka ku ri ko laha ku ta languta ngopfungopfu ka timhaka ta swi- swihehlo sweswi swi nga hetelela swi langutana na vona mi ta tsundzuka ku eh, jaji eh, nkola mutata va tshame va kumeka nandzu hikokwalaho ka ku va va va va va chayele va popiwile kumbe va pyopiwile hi ndlela yaleyo se eh, kasi eh, judge president hlophe va hehliwa hi timhaka eh, ta ku lava ku ringeta ku sirhelela na ku vona leswaku eh, swi- swiboho swa le tikhoto swi fanele swi swi languta eh, mayelana na khale ka president eh, jacob zuma se swin'wana swa leswi swi nga hetelela swi langutiwa ku ya mahlweni ku langutiwa timhaka to toleto ta ku ku ku ta langutiwa hi vuntshwa timhaka to toleto ta vumundzuku bya vona se swi nga leswi ku na um swibumabumelo swo swo leswaku a va susiwi ka nxaxamelo hikokwalaho ka yini va fanele va susiwa hi mhaka ku van'wani va hetelela va hola um va hola hi laha ku nga heriki um se na sweswo swin'wana swa leswi susumetaka xiyimo xo xolexo va national credit regulator na vona va lava ku tsundzuxa loko swi ta ka timhaka ta black friday un'wana na un'wana i langute black friday hi mahlongati eh ngopfungopfu lava va eh, mawaku va va tirhaku mawaku va sala ku na mali loko va holile hikuva van'wani yo hindi koho hi ndlela yaleyo se i swin'wana swa leswi hi nga ta va kha hi swi langutile na leti we yi nga khoma to timhaka hi nga ta titwa ka 0860002543 kumbe tirhisana mathevela dp at sabc co za kumbe kandziyisa rito ka 065 744 3911 0657443911 hi twa ku hungu leri u nga va ku ri khomini ri nga va ri ri ra muxaka wini u ndila loko se ni vuya ni vuya na va mhlangaveza family assurance hi twa ku namuntlha va hi khomeleni kambe sweswo hinkwaswo endzhaku ka leswi afrika wa vulavula i vupfhumba bya yini mara i vupfhumba bya yini bya mali ya yinyingi so Ni vula ku hi suke xitshuvambareni Khalanga malembe ndzhaku ho kayakaya sweswi a hi na gezi a hi dyi loko hi ya mintirhweni i ya ntirhweni nampundzu ku ri hava gezi i vuya na madyambu ku ri hava gezi i tlela na ndlala i pfuka na na ndlala i ya tikuma ku tihunyi loko i ri ku lomuya um ku fana na ku lomuya madorobeni i ya ri kuma ku ri hunyi Khalanga hi suke xitshuvambareni tlhelela xitshuvambareni sasa swi hi hisela na tiyindlu switshuvambara ai south africa na palamende ya rixaka
hi laha yi nga kona mixi romukela lona fm 0860002543 nakona ku africa wa vulavula hi ku tisela wena t kusuka a studio 4a a polokwane hi kha hi la ku twa ku wena u khome tihi timhaka eh, hi ndlela yo yoleyo ku khe hi languta sweswiwani laha hi nga koho eh, hi le ku languteni i makumembirhi mune timinete ntsena ku pela wara ya khumembirhi hi lava ku ta twa ku eh, mi angula mi ku yini eh, eka timhaka leti hi nga va ku hi ri na tona kumbe tin'wina mi na timhaka tihi eh, leti na toho mi nga tsakelaka ku va mi angula ha toho enhlekani lowu hi nga eka wona ku na un'wana miyingiseri a nga rhumela voice note a vulavula leswaku timhaka ta ku tikeriwa swinene hi timhaka ta vukorhokeri bya tiambulance a vulavulaka hi timhaka ta ku tikeriwa hi timhaka ta tiambulance a kombisa timhaka ta leswaku timhaka ta tiambulance ti hetelele ti ti koxa vutomi bya munhu eh hi ndlela yaleyo se i yin'wana ya timhaka eh leti hi nga ti langutaka ku ya mahlweni a kombisa timhaka ta ku ri ku ve na muvabyi a nga ya ku ya laviwa ambulance yi teka nkarhi eh yi nga ti eh i ndlela leyi ni le ku ringeteni ku lava eh voice note ya kola eh ni ta ku tlangela yona eh loko ni yi kumile ku ndlela ku i kota ku swi twa kahle ku leswi a vula swo eh, a ku yini miyingiselo luya ngopfungopfu loko hi kha hi languteka timhaka leti ti fambelanaka na ntirho eh, wa kumbe vukorhokeri eh, bya ti-ambulance eh, hi ndlela yoyeleyo se i mhaka leyi lavaka ku twa ku ne le ka wehe ku wehe loko laha u nga kho u angula u ku yini ngopfungopfu eh loko hi lava ku twa tlhelo rero ra ra mhaka ni le ku ringeteni ku lava yona loko ni twa ni kutani um ku i ta kota ku twa ku kahlekahle um nkulukumba luya a vulavula a ku yini um hambileswi kumbexani swin'wana swa kona a swi nga lavi ku ya moyeni um kambe ke yimani hi twa ku hi nga um hi ku twa ku yena i angula a ku yini um
ina crisis ya tiambulense mani ni lava hi va hi va hi vulavula nkarhi wun'wana na wun'wana namuntlha a ni lava yi nghena moyeni ina crisis ya tiambulense tolo ku ze ku ku lovela munhu laha tiyani health center laha nga yisiwa hi i lato hi 1747 mara a ya lovi hi half past eight ambulense ya fika hi twenty to ten yi fika yi kha yi landzelelana na hexe hexe loko yi nghena ambulense yi nghena so loko hi languta ha swi vona ku ende swilo leswi a a hi swo sungula ku komba ku ri na crisis ya ti ya ya tiambulense la hi ku xitichi xa yo tona hi la ka majosi swi komba ku ri na problem swinene
se i tlhelo rero ra ra ti-ambulance ko va hi ku um ni ringete ku n'wi landzelela ni la ku ta tiva ku um minkarhi leyi a vulavulaka yona yi yi te yini hi ku loko se a ku seventeen um fourteen ivi se a ya ku hi half past eight a wa ha swi tivi ku i half past eight ya nampundzu kumbe i half past eight madyambu yalamo kumbe njhani se i swin'wana swa leswi a ni fanelaka ku swi landzelela ka muyingiseri kambe a na ha kotanga ku n'wi kuma um eh, hi ndlela yoleyo kambe ke sweswi a hi tweni ni un'wana muyingiseri hi twa ku ye angula ku hi ni hlekana
ahe good tat ahe papa ni fana na mama sarenda la velfardeni hi tati hina leswi hi vavelaki ngopfu i timhaka ta tibazi ta great north bazi ra great north butipet ku sukusela hi wa vumbirhi a yi ti yi ta hi teka vanhu va ku tala va tlhevukeli four ya tibazi hinkwato va ti yise moriya vanhu loko lava tekaka timali va heta timovha va kota ku ya tlhevukela va ya ntirhweni leyi fanekele yi va landza va fika la makaya hi ma-twelve o'clock siye vana eminkarhi ya makhisimusi loko u lovha ntirhweni no work no pay vana ha va komba yini
kambe loko mi ku va yi teka tibazi va yisa moriya mi vula yini
tibazi leti hi fanekele hi famba hi tona tibazi ta great north ta ku tala ti kona budpet ko va sweswa swa ku va hi phenca phenca va tlhe va teka four ya tibazi va ti yisa moriya masakeni na vanhu a va yeleli tanihileswi a va ha vulavula va ku ta ha ta vuyetela tibangi va se vuyetela va tlhe va teka four ya tibangi suse wa vumbirhi a ku chevukeliwi ku yo tshamiwa namuntlha wa vumunhu tiye moriya kwihi tiyemoriya kwale ka zcc va ri tiyemoriya vanhu va ku tala na vona va driver wa bandza thirty four i yalini na ku ya moriya vo ta va ta yi teka madriver laman'wana loko hi n'wi fonela hi lava ku tiva ku wa hi nga thekela ku banzi va yi tekini va yi moriya me ni yalini hi ku tibanzi ta xota
yevana
mara tibangi ta xota butbet i makhisimusi sweswi wu hmm. distreta ku holiwa mali a ku yini wu kota ku hlayisa muti wu dyisa vana ku laveka mali a ku na mali ku hanyiwi tipulani mara va tlhela va teka tibangi va ti yisa mori ya a ku le ku tlhevukeliweni u fika xitichini u fika u yima u karhala u jika bangi ra yi tona mm. lava nga na mali va kota ku hayisa va ya mintirhweni
yo
vava ngopfu tipheti sweswo ni mi twini botso wa mina twa loko mi ku swi vava ngopfu i common case mi te mani kambe vito Eh, man kindness mara ni mama surrender ni dume ku ni mama surrender o mama sarenda no na mi ni mi twile mama sarenda se a mi le ku va ye surrender va le ka grade twelve va lava mali ya ku ya xikolweni ya ha ri ku hlengelekeni tibanga ti le kuteni va la ya yisa ku yini sesi wa mina ni mi twini ketsini swinene eko ka tika eh ka tika great north eh hambi yi le mavokweni ya mani eish ya yi tikomba yi nga ri mavokweni ya kahle great north eh ha yi tikomba yi nga ri mavokweni ya kahle eh ha impela ha eh ha yi le mavokweni ya kahle loko ya hala va ri le yona loko ya hala va ri le yona loko wo vutisa ku na CEO loko wo vutisa ku na board member loyi a holaku um e, va khomaka tinhlengeletano va ku he hi tanihi tibodo e, swirho swa bodo hi um ti koo loko wo lavisisa ku um tibazi ta ka great north ku ha c e o na ta kuma ku i koo ku ha manejara na i koo um Hezwo swi trakisa leswo swo creatiwa ku ku ku ndliwa mintirho ku nderaniwa mintirho na valava nga ta va thoriwe swi nga languti ku swi tirha yini hi ku loko tibazi ti ka ti xota a futhi swa tibazi phela swi le mbilwini a giyani a va ha ri na bazi na rin'we loko ku ri ku ri kona ti ngo va timbirhi kumbe tinharhu ka ka ka fleet leyi a ku famba tibazi ta va forty five se se wa swi vona ku ah i- i nga vula handle ka ku ti pfinyinga ku ah, great north a yi le mavokweni ya kahle i vamani va va lava nga i vamani va lava nga ka, ka, ka great north hayi ma tiva ma tiva swi swa tiko ra n'wina mani ayi a hi kumeni mahungu ya misava ya awara yin'we ku ya ta emisekweni kusuka kona hi bula na advocate tsietse ra matshekisa hi languta ya timhaka letiya ta vumundzuku bya vaavanyisi lavaya kambe ke hi bula na vona endzhaku ka loko sesileli va hi byele ku mahungu ya misava ya awara yan'we ya ta va yi yimise ku yini ya sesileli afrika wa vulavula eka munghana lonene fm njhani leswi hi landzelelaka lero swi endla na ku hi nga tleli kahle hi nga mhm. va nga tleli kahle va nga koti no tirha mitirho ya vona hi ku hetiseka mi tala ku vutisa xivutiso xa leswaku hi fike njhani mhana ha vutisi xivutiso xexo mi ri hi fikisiwe njhani laha that's why ni ku hina va mbuyangwana loko se swi bihile va ta ku no let's work together a hi tirheni swin'we a ni nga ri kona mina va va va va va binya binya swilo oh hi swona khalaka palamende ya rixaka leyi i afrika wa vulavula afrika va vulavula hi laha nga kona makume nharhu nharhu timinete ntsena ku bile ra ya khumembirhi va komiti ya timhaka ta swa vululami eafrika-dzonga va um kombise ku timhaka ta um va ringanyete leswaku kumbe va bumabumele leswaku um muavanyisinkulu judge president john hlophe na muavanyisi

swi pfumelelanini ehandle ka e, swirho swa eff hi swa swi nga pfumeli e, xiboho lexiwani a hi amukeleni e, mutivi wa nawu dokodela advocate tsietsi ra matsekisa hi twa ku va hi pfuna ku twisisa mhaka leyi kantswa hi ndlela yihi dokodela nhlekani nhlekani ntukulu
minjhani eh, muhaxi na vayise va munghana lowunene a hi pfuke ni mi kume mi kha mi hleka ma- a na- a mi na ha mi twangi mi sungurise ku yini a hi sunguriseni mi te yini mbe a he malume o
hikokwalaho ka yini mi ku malume kumbexani ha-e mi nga yi hlamuli mi ta hi- ni- mi ta hetisela hi yona loko mi famba a a hi sunguleni Hlayisela hi yona ya ya a hi sunguleni laha hi nga kona namuntlha la um ku na swibumabumelo um leswi swi khumbaku muavanyisinkulu pres, judge president john hlophe na judge nkola mutata kahle kahle ku endleka yini la
eh a hi nge kumbexani hi tsundzuxa vayingiseri ku Afrika Dzonga hi na swilo leswi va swi pfunaku eh, separation of powers ku ya hi vumbiwa bya hina na hambi ku ri ku a swi tsariwangi ku hi na separation of powers kambe vumbiwa bya hina hi ndlela leyi byi nga tsariwa hi yona bya ku na ku ku ku hambana ka matimba lama ya tirhisiwaka laha tikweni kumbe lama hi nga ya vitanaka ku i matimba ya state eh mi ta swi tiva ku hina executive ku na lava fambisaka tiko ku nga president na timinister ta vona executive hi va na lava huvo ya milawu legislature ya palamende va endlaka milawu hi va na va vuavanyisi laha ku nga judiciary kambe ku tlhe ku va ehenhla ka sweswi ku na leswi hi swi vitanaku i checks and balances laha ku mi kuma ku voko lerin'wani um ka ku fambisa tiko ri va ri karhi ri languta lerin'wani ku ri ndla yini mm. ku ri mavoko lamanharhu ma langutana ku ku nga vi na ku ku ku ku tirhisa matimba hi ndlela yo ka yi nga ri yona se leswi endleka ku sweswi mi ta tsundzuka ku loko um muavanyisi kumbe jaji loko a eh, a thoriwa ku swi fambisiwa hi ndlela leyi vumbiwa yi vulavula eh, byi vulavulaka hi yona ku loko va thoriwa va famba hi ndlela leya ya eh, JSC JSC hi yona commission leyi tirhanaka na ku eh, na, na ku thoriwa ka ka ka majaji lama hi nga na wona laha Afrika-Dzonga kambe ya yisa swibumabumelo eka eka president president va langusa swibumabumelelo leswiya ivi loko ku ri ku ku na leswi va swi tisaka va vona ku eh va twanana na swona ivi va sayina ti-appointment letter jaji i va a thoriwe hi ndlela yaleyo kambe se loko a ya huma va chava ku ku nga abusiwi matimba loko a ya huma jaji ku fanele ku fambisiwa JSC ku na komiti leyi fambisaka eh timhaka ta matikhomele ya ya ya, ya majaji ya hina kumbe vaavanyisi loko o voniwa nandzu eh komiti leyi yisa swibumabumelo eka JC JSC leyi kulukumba ku tshuka ka JSC leyi kulukumba va yisa swibumabumelo ivi swi famba swi ya a a parliament nkarhi wun'wani mi ta kuma ku nandzu lowu kumbexani eh, muavanyisi a a nga va n'wi tengisa ku wona kwala ka komiti yaleyo kumbe ka ka commission yaleyo ya j s c mi kuma ku swa fanela ku a a suspendiwa kumbe a va yimisiwe entirhweni se swi vula ku va ta tsalela va recommend va j s c va tsalela va recommenda ka president ku ri hi kombela ku i pfa i yimise um jaji wo karhi ku a a nga vi ntirhweni hi mhaka ya ku leswi a nga swi kona kumbexana i swikulukumba kumbe a swi fambisani na timhaka ta administration of justice then

komiti leya va ta teka va e swibumabumelo leswiya va vulavula hi swona loko ri ku va pfumelelana va fanele va swi teka se va swi yisa a ka national assembly ka national assembly mi ta hleketa ku hi laha hi va lavaku hi van'watipolitiki se kwalaho ku tlanga tinambara ku votiwa swi vula ku um loko ku ri ku hi mpela jaji i fanele a humesiwa ku fanele ku va na leswi hi swi na i ti-vote leta um two third um majority swi vula ku um anc hi yoxe mi ta kuma ku ku nga vandla leri fumaku mi ta kuma ku yi hava two third majority swi vula ku va fane va twana na mavandla ya man'wani ku teka xiboho xo xo tani kambe loko swo tsandza swi vula ku jaji yeleyo i ta heta a nga humesiwangi after loko ri ku ku na two third yi kumekile hi mpela a palamende swi vula ku va fane va tlhe va teka swibumabumelo sweswo va swi yisa ka president president ye a tekaka xiboho xo hetisela
ayi ku ve loko loko loko ku sindzisa ni le ku languteni vakulukumba lava va eh, okay judge president va va yimisiwe ntirhweni kambe lava van'wani va rethayarile hikokwalaho ka yini hi fanele ha swi sala ndzhaku swilo swa muxaka lowu ngopfu loko hi languta nongonoko lowu mi nga wu xaxameta la ku wu ta swi ta leha swilo leswi swi endlekaka i ku munhu loko ze a thoriwa ku va jaji i va jaji vutomi bya yena hinkwabyo swi vula ku na hambi a ri pensionini wo i va a ha ri jaji ku na ti-benefits to tala leti va ti kumaku that's why mi kuma van'wani va tlhela va vuyisiwa va ta va ta um rhangela ti-commission van'wani va vuyisiwa va ta va ta tengisa milandzu yin'wani i vitaniwa jaji ku fikela loko a hundza misaveni ehanhla ka ehandle ka ti-benefit teto mi kuma ku na loko se a hundze emisaveni na na na na na loko ri ku wa ha ri na wa ha tekile na lava nga a nga va teka kumbexana ku nga um um va le kaya mi kuma ku na vona ka ha ri na ti-benefit leti va ti kumaku na hambi a hundze emisaveni se um loko hi vulavula hi letimbirhi um ka ka ka ka jaji mutata mi ta tsundzuka ku i nkarhi lowu a va ha ri active ka service a va ha ri a va ha ri a va ha ri judge loko va kumiwa nandzu wa ku chayela va va va tswotswiwile kambe eh eh, eh swi vuye nandzu lowu va suspendiwa va nga yi ntirhweni mi- malembe yo hlaya until ku fika ku laha va yaku a a pensionini loko va ya pensionini swibumabumelo leswi nga kona a swi nga pfumeli ku eh kumbe va ku va va endle leswi hi swi vinaku i gross misconduct hikwalaho mi kuma ku a va nga va tekelangi um xiyimo xa vona xa ku va jaji ku fikela loko va va hundza misaveni kambe ku fike ku va na lava va swi endlelaku va swi challengeaku va reviewa ti-decision ta jc um eh, hi ndlela yaleyo ku fikela laha hi nga kona sweswiwani ku nga na swibumabumelo kumbe laha i komiti komiti ya JSC na na na na na na, na minister na na hinkwavo va bohekaka ku va fanele va teka nandzu lowu as gross misconduct that's why mi vona se swi vuya a a palamende leswi vulaka ku ri loko vo fika le na hambi ku ri ku va retiring loko ko fika le va ku kumeka two third majority ivi yi tlhe yi- yi- yi- yi- swibumabukelo swibumabumelo swa kona swi hindzisiwa swi vula ku va ya hluvura xidlodlo lexiya xo va swo va jaji va nge he vi jaji ku fikela um loko va hi siya misaveni kumbe va hundze misaveni swi vula ku ti-benefit letiya na toho ta tekiwa um va sala va ri munhu ku fana un'wana ku va va fana va sala va ri munhu ku fana na munhu un'wana na un'wana kambe hala ka hlombe nakona um ya twisiseka nyana hi ku va a va ha ri um ka service eh kambe vona nandzu wa vona mi ta tsundzuka ku i nandzu luwa wa ku va a va lava ku eh influencer ma ti-judge tin'wani eh a constitutional court va vuye va vhakela constitutional court hi lembe rin'wana Mm. eh leri a ku ri nkarhi lowu eh khale ka president eh Jacob Zuma a va fanele ku ku nghena nandzu wa voho eh eh, kwale mi ta tsundzuka ku ku wena njhikajikisano wo leha swinene ku um swilo leswi va nga swi endla na leswi va nga swi vula hi mpela a ku ri ku lava ku hlohlotela majaji man'wana ku va kuma va tengisa nandzu lowa wa wa khale ka president zuma hi ndlela leyi wu nga ta hetelela wu ka wu favora vona e president zuma mi ta tsundzuka marito lama ma nga duma swinene va nga ya vula ku si thembele si thembele ku nina mm. leswi vulaka ku se hi tshembe n'wina a ka ha ri na kun'wana laha hi nga ya kona hi ndlela yin'wana interpretation ya kona va vula ku a va byela majaji man'wana ku va fanele va tengisa nandzu luwa hi ndlela leyi loko wu hela eh tatana Zuma ku va vona va hlulaka hi swona leswi swi nga endla ku va tikuma va ri ka eh mhaka leyi va nga ka yona sweswi a a hi hetseleni hi ku uh, vutisa leyi hi nga se ya ka liya ya malume ku se swi fika swi swi vula yini ka vumundzuku bya vona loko vo tshika va tsakele ku ya a a palamente ku fana na mhani vusisiwe mukhwevani loko vo va va susiwe switulu leswiwani swa vujaji ha vumbirhi ka vona a swi vuli nchumu va nga famba va ya kun'wana na kun'wana laha va va va lavaka koho because va ta va nga ha ri majaji va ta va va nga ha bohiwi hi nchumu um swi nge hlamarisi E loko mi kuma wun'we wa vona kumbe hinkwavo ka vona mi kuma ku se va tikuma va joyine vandla ro karhi vandla rero ri va tirhisa a a palamende mi ta swi tiva ku a palamende ku na swilo swo tala ngopfu swilo leswi lavaka nawu mi nga kuma vandla rero ri ti fika ku la ri fika ku la ri benefita hi hi ndlela yeleyo Eh, ni vula ku a ni ngo ku ni- kwale ba- ka huvo ya endla milawu mi pfame ku i fane i va yi nga ri na xigwevo swa yini yini swi vula ku leswiwa hi swigwevo leswi Eh ngopfungopfu loko mi langutise hala ka tlhelo ra ra ra ra ra eh khale ka Dutch president Hlophe eh hi voho la mi kuma ku va hava nandzu lowu hi nga wu vitanaka ku i nandzu wa wa vugevenga kambe eh, leswi vitanaka ku criminal case or criminal record mm. kambe hala kun'wani ka eh, judge mutsaka va ta langutisa ku xigwevo xa koho i xa rihi i xa rini loko ri ku himpela xi xi hindzeriwile mi ta swi tiva ku a afrika dzonga ku na nkarhi lowu vekiwaka ku loko mo va mi khomiwile ku hundza nkarhi wo tanihi kwerhu rhobele a ya ha hlayisi xa vumbirhi i ku na hambi ku ri ku va gweviwile a va gweviwe njhani ku na swigwevo swin'wana leswi loko swi langutisiwa ku ya hi milawu yo hambanahambana kumbe hi tindhawu to hambanahambana loko swi ri ehansi kumbexani ka tin'hweti tinharhu kumbe ehansi ka kumbe xi ri e-suspended sentence va nga yangi a a jele straight mi mi kuma ku a swi a swi tekeriwi henhla kumbe a swi hlayisi mm.
oh, ni ku twini mzaya se i ri malume ku endleke yini a ye malume
vanhu vo tala a va swi tivi ku um eh, eh, eh, eh, malume khalanga kwalaho a va tirha ka nthomo a va ri mudyondzisi mm. se le ka nthomo le a va tirha na na na na na vanhu vo hlayanyana ku katsa na va comrade xigevenga a va ri mudyondzisi kwale na malume wa mina loyi a tlhandla makumbana ya mina eh, a nga eh, moses n'wandula a va ri mathicara swin'we le ka Oh, i swi kume kwihi wena sweswo malume na vo i malume ni vula ku i swi kume kwihi i lo ku byela moses ni endle vulavisisi um na vo va tlhe va ni byela na weekend yaleyi a ni ri na voho kwala Ah, ah, don kesini mani n'wi xaweta mani n'wi xaweta mi n'wi byela ku hi le ku n'wi laveni a hi n'wi kumi la a no ni ta endla ku va kumeka no inkomu akhensa swinene advocate hi swo hi swo I- inko- inkomu ntukulu wa mina hi sweswo mingiselo munghana lona fm dokodela advocate tsietsi ra matshekisa ntivo wa nawu lava va kha va hi nyika xifaniso xa ku hi fike njhani ka xiyimo lexi um hi nga langutana na xona hi ndlela yaleyo wena u angula u ku yini matitwelo ya wewe a ni ta tsakela ku twana n'we swirho swa economic freedom fighters mi mi ni pfuna ku twisisa ku hi ku vona ka n'wina mi vona ongeti ku nga va ku ri yini lexi nga susumeta ku vandla ra n'we ri va roho ri ri roxe ka mavandla lama ma kumekaka ka komiti leyiwani ku va ri ti hayi hina leswiwani mi nga hi katsi ka swona a hi yimi na swona um hi ndlela yeleyo swa ku va mi susela eh khale ka judge president eh, eh, john hlophe na eh, khale ka judge nkola mutata eh, ti- ti- timimbuyelo kumbe eh, ti-benefits leti a va ti kuma eh, hi ndlela yaleyo mi vona onge ti eh, ku nga va ku ri yini i swin'wana swa leswi ni nga tsakela ku twa n'wangu lowun'we eka swona hi le ka 0860002543 ni ta ri teka riqingho rero na tshembisi andza ka leswi a hi tumingise rin'wana hi kona la layinini laha hi twaku ye angula kwini nhleka ahee minjhani papa hi pfukeni n'wina minjhani a yi pfukeli a khensa eh no ta hlamula hi tlhelo ra hala ka hina ku wa hina hi va laha hi nga laha hi nga laha ku va suka e hala ka hina mi vula kwihi hala ka yes yes oh oh okay okay oh okay eh va hlamusetile ka masiku ndzhaku ku ri vona swi nga ha antswa va nghena agojini ku tlula ku va hundzuka phaphete marito malama ma tise xivumbeko xin'wana kun'we special ka tlhelo ra hina hi mayelana na judiciary ya hina laha tikweni hi swo xivangelo kun'wana xikulukumba ngopfu xi a xi endla ku ri hina ka EFF hi nga lavi ku va huwa i mani a nga hlamusela leswo i mani a nga hlamusela leswo ehe i dya drop ye loko a ni nga ri tsundzuki video ya kona yi kwini a ni na yona clip ya kona kun'wana kwani va karhi va interviewa va karhi va hlamuseta swivangelo swin'wanyana hi tlhelo ra vona Mm. judiciary ya hina yi vavisekile swinene mara hambiloko se va huma swi nga ha endleka va tlhelela palamende ku fana na vana van'wanyana va nga va ha hlongola ku ya hi palamende va ku famba kambe kambe kambe kambe loko loko ni yingisele advocate la loko va kha va vulavula Ju- judicial yi nyaka pfalala kwihi loko munhu a ku eh mi hi vona ivi va ku a swi pfumeleriwi Eh, twana twana twana ma swi tivi yena ni na yona statement xexo hi tlhelo rin'wanyana leswi ya ku mi xi languta hi tlhelo rihi mandziri twanani loko mi ri tlhelo rin'wanyana mi xi vona hi tlhelo rin'wanyana mi xi twisisa hi tlhelo ro karhi a hi nge ni ni ka tlhelo ra yena ni ra ku ra ku va hi nkarhi wolowo va ri ka ag- u ri against jacob zuma obvious u ta vona yi nga ri ku protect vona hi tlhelo rin'wanyana loko mi yi langutisa hi tlhelo ra hala un'wana kha tlhelo rin'wana ra hala ra ku yima against jikulukumba jacob zuma a mi ta yi tirhisa hi ndlela ya ku ri i nga ri protecta yini judiciary ya n'wina i swin'wana swa kona swi nga za swi vulavuriwa swinene ka hi swi vulavula hi swona hi discussa hi swona ka swin'wana swa ma swa swa swa social media ka ha ri twitter hi nkarhi wa kona hi marito ma hi marito man'wana loko va swi vekise leswi va nga va kha va vula ku eh, eh, hi tshembe n'wina ku mi sirhelela judiciary ya hina judiciary e kumbe va ku hi tshembe n'wina ku mi phrofeta kulukumba jacob zuma se xitatimende lexiyani eh, loko mi tsundzuka ka tshon'wa karhi ku hlamuseta na milungu leswi a translate xizulu ka leswi ku ndzi va ku ta kusuka hi ndlela a translate ririmi ra xiafrika a translate na munhu wana wa xiafrika ku ri swi tlhela swi ni nyumisa na mina swinene

ha kwalano ko vanhu lava vo vo kumeka ku ri hi nkarhi wa kona hi nkarhi lowu se tihomu ti dibaku hambi yi dibile hi mhaka yi nghene ka tlhambi lowu dibaku yo fanele yi nghena futhi hi nghena yi diba vheta ku chela u tswotswiwini swi na nghozi swinene swa khomiwa u vakiwa jele leswiyani futhi a ni tivi wa swi teki nkarhi wo leha so wa swi futhi swi teki nkarhi wo leha kumbe sweswi va ta kota ku khavisa swin'wanyana ku swi kwalo swi va na tikelonyana ku already vona va fanele va humesiwe khale va nga suspendiwangi va za va va huma va ya pecenini wa swi teke malembe mo tala e ni vula ku swona na n'wina n'wina n'wina n'wina sweswiwani mi mi mi- a ni mi hi n'we mi nga mi nga sungurisa swona mo ku hina se n'wina sweswiwa hikokwalaho ka yini mi nga yimisanga voko mo ku e-e hina leyi alanaka na yona hi leyi leyi hi pfumelelanaku na yona hi liya se vhela swi kata kwala hinkwayo a swi a swi make sense swin'wanyana ku already a va fanele va fambisiwe khadi swi tlula swi swi pfuna yini ku jikajika ka nchumu wun'we lowu nga hindza khadi a va fanele ku tekiwa decision khale ngopfu ni mi twini inkomu 0860002543 nangona ku eafrika wa vulavula ka munghana lona fm hi yo mhaka ni khani ku ni lan'we eh, va economic freedom fighters ngopfungopfu mi ta mi ta hi byela lava va ku mi la ku vulavula hi leti na leti a hi kona lala sweswiwani hi le ku vulavuleni hi leti hi nga vitana n'wendi hi toho hi ndlela yoleyo hi to vitana van'wamahungu yi hlamusela ko hi lo ri lwela tiko leri phela ku lwela tiko na nawu a swi fambisanga a hi va makwenu a swi tsutsumisani loko hi ri ku tsutsumeni swi va ri n'wi mi nga dyondzisa hi tsutsuma hi jika na ground na ximhandzana loko munhu lowa wa wena o wa na xi mhandzani nga ku nyikanga xitsutsu nga xi khomanga ximhandzani i ya wina a wu wina Palamende ya Rixaka. Leyi i Afrika wa vulavula. hi laha nga kona mingiselo me 0860002543 nongonoko ya afrika wa vulavula hi ku twi ku angula ku yini na van'we mi nga swirho eh ngopfungopfu a ni vuli ku no lavan'we ntsena no vula ku ni lava ngopfungopfu n'we mi nga swirho swa economic freedom fighters eh hi kota ku twa ku mi- matitwelo ya n'we hi wahi loko swi ta ka timhaka leti hi bulaka hi toho eh hi ku ta va avanyisi lava vambirhi eh kumbe va ahluri lava vambirhi un'wana i vula sweswo swe swa ku vuriwa ku hi muyingiseri la ku hikokwalaho ka yini mhaka leyi ya ya ya judge mutata yi nga landzeleriwangi kwalaya ka loko va ha ku heta ku voniwa nandzu swi vhe swi landzeleriwa ku e munhu loyiwani i na nandzu a suka ku tlula ku swi sungula swi yima swi fika sweswiwani hi ku sweswiwani loko se swi ya tirhisiwa na na xikan'we na leswa swa eh, ku eh, judge president hlophe swo twala onge swo vula ku ko lava ku swi ku tiyisiwa mhaka ya judge hlophe hi mhaka ya judge mutala wena u ri yini 0860 002543 nakona ku ya afrika wa vulavula hi le ka munghana lonene fm makomba ndlela hi lava ku twa ku n'wangulo wa n'we eka mhaka leyi bulaka hi yoho ku nga va ku ri wihi ngopfu loko kha hi languta ka timhaka ku ti ti ti ti fambelanaka na timhaka ta nawu na timhaka ta tipolitiki hi ku nkama un'wana hi nga heta leti vutisa ku loko ve eh i nawu i nawu wu helela kwalano ka vunawu kumbe wa hetelela wu tsatsamuka wu va ka tipolitiki ke lava va democratic alliance va tshayiwa va kha va kombisa timhaka ta ku a swi ta va swi ri kahle ku vateki va eh milawu vateki va eh, ve- kumbe va va- va- swirho swa huvo ya endla milawu va va kha va teka swiboho va langute ka mhaka yoleyo ya eh leyi khumbaka thwi eh mhaka ya eh va va va Afrika Dzonga hi ku loko va ya laya va yimela vona ma Afrika Dzonga hi ndlela leyi ta kuma mahungu ya misava nga ri khale hi na muasisi Lilian Hlavangwani eh kusuka kwalano hi ta bula na doko- eh, hi ta bula na nkulukumba Jimmy Golel vona va suka ka ncr hi ta languta ngopfungopfu ka timhaka ta eh, black friday eh, hi twa ku mi angula mukuyeni va ri ku na un'wana mingiseri laha entweni ni nhleka ni hleka mi njhani bebes papa hi pfukeli n'wina minjhani hi pfukile a khensa ni la ku nghena ka leya tijaji a ni tivi mara ni munhu wa i s f Eh, hayi hayi ntanani hi twa Eh, ku vona ka mina a ni ma vona sweswiwani a palamende sweswi nga ri khale ku ta va na swa ti-election election e f f that's why yi nga yi nga hlamuli tijaji letiwani ingaku yi lava ku ti hlengeleta hinkwato ti kwalaha ka phati ya yona ku ta kota ku nghena palamende ta kota ku va na milawulawu nyana leyi yi tirhisiwaka kwala tikweni ra hina
namitwa ma ni kuma boss kahle nami ni le ku mitweni eh ni- hi mavonelo ma mina or yena ni nge tijaji ti le ku ti a ni mukha luya i le i le palamende na yena ka EFF Ema- So, eman loko va- eman loyi mi nge luya Eman. ile ho mhm ya so a ni mavoni a ku a na yena i munhu wo tiva milawu so va lava ku teka vanhu lava tivaka milawu hinkwawo hikuva ku EFF yi la yi byela ku yi la teka mfumo ku yi rhangela tiko so loko va ri na vanhu vo tiva milawu epalamende va na advantage yo va ta kota kota ku va va kota ku khorhivisa vanhu ku hi hina tiko hi nga ri rhangela mm. na na na na hambi ku ve vativi va nawu va kona loko va ta va ta va ri na leswi swi va ku swi vange swi vulavula laha handle eh a ni ma swi va ku ri politiki yi ndliswa politiki yi yi ndlela yeleyo so a ni ma vona loko mi langutisa a f f hi yona nga ku loko mi langusa tijaji na hala hinkwa na mpufa la ka tiloyara so vona va la ku tata vanhu lava nga ku va tiva ngopfu nawu la palamende ku vona ka mina ku ri naswona va nga hlamuli nchumu hi ndlela leyiwani va e f f ka ka ka mhaka tijaji leyiwani um va nga va nga va nga hlamuli nchumu vona na matwi hi ku- hi mavonelo ya ma mina eh a mi ri na orel ka mboko khenseli eh, boti oriel eh, hi khenseli swinene loko mi te na na tlhelo ro rolero mavonelo ya voho ya vula sweswo a yeni manghwini ya misava ya awara ya n'we kusuka kwalano hi ta twa kun'we van'wani mi angula mukuyini 0860 002 543 nongonoko ya afrika wa vulavula ka munghana lonene fm makomba ndlela swin'wana leswi nga ko eh, i timhaka ta ku eh, ku langutana loku nga ko ka vaxavi eh, ngopfungopfu lava va nga na na mali eh, hi ndlela yeleyo se hi lava ku ta twa ku eh, xana hikokwalaho ka yini va ncr va tikomba ongeti eh, va vilela loko ku fika minkarhi yo tani kumbe va vonaka ngopfu loko ku fika minkarhi yo tani hi ta va kha hi bula na tatana eh, golele hi twa ku vona va angula va ku yini kambe hi kumeni mahungu ya misava ya awara yan'we hi nomo sesi lilian hlabangwana
anhlangani khalangana vayingiseri va munghana lonene ko va ku tsundzuxa ka rixaka ra hina vatsonga em rixaka ra hina vatsonga eh, i rixaka leri nyadziwaka kumbe na hina vinyi ha tinyadza eh, ku na munhu loyi a nga hleketa siku rin'wana ku tsala telenovela leya ya land of blood na hi yi humelerini hi kona ka sabc yo va telenovela yi pfa ya breakini yi tlhe yi vuya yi katsakatsa tindzimi hinkwato so eh a hi yeni swikolweni sweswiya swo ekta hi kota ku ndlandlamuxa rixaka leriwa ri ya mahlweni hi kota ku tsala switori leswi swi ya mahlweni ra ha xota swinene ha xota un'wana loko a ri kona la nga tsalaka a endla xa vatsonga ntsena na yena wa amukeriwa ku a tsala endla xa vatsonga ntsena leswiya swi pfuna ku leswiya swo katsa tindzimi swi pfuna ku xi ya mahlweni xi va na valandzeri vo tala hi kota ku xi vona xi kota ku humelela ku ya mahlweni ku loko wo tsala hi xitsonga ntsena obvious mpedi a nge xi voni mulungu a nge xi voni se xi kahle loko xi te taniya hi ku vona ka mina inkomo eh, enhlekani khalanga hi ku ya hi mina nandzu wa nkulukumba john hlophe wu ringanile ku va impeachiwa hi ku a va ringeta ku ku hambuxa vululami a va homboloxa vululami a va humesa vululami endleleni A swi koteki ku i ri nhloko ya vululami i, i, i homboloxa vululami byebye ku ri wena. Mara nandzu wa nkulukumba Kola mutata loko ku ri ku ni vitana xivongo xa Vukahle. E, hi ku ya hi mina it's a minor mistake leyi a yi fanele va panichiwa mara hayi ku impeachiwa. Hi ku a va tirheni se a va rhithayarini, e, vo lo ya kanganyiseka va ti kuma va nwe byala va nghena movheni. eh ku humelela leswi swi nga humelela so va fanele va va nyika punishment leyitsongonyana va va rivalela i mukasi ka ndhambi inkomu
enhlikani botpet mina ni kombela ku vutisa ku loko va ku eh va papa va na eh, 78 years sen then loko hi ya ka sasa ku na mali leyi fanekele ku loyi a va hlayisaka a yi kuma

ku na xi xin'wana va xi vitanaka means test xi lexiya eh swa langutiwa ku va nga kuma mali laha va nge kumi mali laya va nge kumi kambe hi nge ngheni ngopfu sesi kambe a ko tirha malembe ntseni ku na means test ku na van'wani va nga na malembe ya 60 va nga holiki mudende wa ka gas hi mhaka ya swivangelo swo hambanahambana ku kumbe va le ku kumeni mali kun'wani kumbe sweswiya swa ku taniya eh, se mi fanele mi swi languta na swoswoleswo loko mi kha mi eh, mi endla xikombelo kambe hi ta ringeta ku vona ku hi mi pfuna njhani hi landzelerisa ku fika kwihi eka mhaka leyi n'wina mi mi mi rilaka ha yona loko loko afrika wa vulavula ka munghana lona n fm makomba ndlela a hi koti ku n'wangu lowo wu ri yini te ri um munduku ku na ku langutela kukulu ka timhaka ta black friday kambe eh lava va tsundzuxaka vatirhisi eh va tikomba va nga tsaki ngopfu hi kumbe va tikomba va ri na mavonelo kumbe matitwelo loko nguva ya muxaka lowu yi fika hi yo mhaka hi rambe tatana jimmy golele kusuka ka national credit regulator hi twa ku kahle kahle hikokwalaho ka yini va fanele va va na mavonelo loko vanhu va kha va lava ku ya xavela leswi va swi lavaku hi mali ya vona kumbexani kumbe hi xikweleti xa vona kambe vona swi vona ka ungeti va khumbeka hi mhaka yaleyo va yime ku lungha ku va hi bula na vona ni ta bula na vona ndzhaka leswi tiles black friday sale yi ya emahlweni kuma 350 by 350 a grade tile sweswi yi hungutiwile ku ya ka nxavo wa le hansi hansi wa 69 rand 90 hi mitara ti-tiles ta xivumbeko lexikulu ku sukela eka 89 rand 90 cent ntsena hi mitara hlayisa ku fika eka 50 percent eka swilo leswi hlawuriweke hatlisa special lexi hela hi ti-30 nyenyankulu kumbe loko xitoko xa ha kumeka top t tiles every price is a low price mimpimanyeto na swipimelo swa tirha sweswo mingisela munghana lona fm hi va kumini tatana golele hi bula na vona nhlekana siku ra namuntlha vo jimi nhlekana yi mi amukeleli ka munghana lonene i nhlekani khalanga hi xeweta na vayingiseri va ml f m hi tlhela hi khensa na vudokodela lebyi mi nga hi phaka Ai, a- a ri a ri ku hi le ka dlemulelani hi le ka 50 percent sweswiwani i black friday se ni mi nyike vudokodela i vujima na vudokodela byi le ka black friday
ku na ku na n'hweti yin'wana leyi n'wi heta ni hi hi hi vatsundzuxi eka timhaka ta vatirhisi mi mi tekaka mi yi veka tlhelo mi ku leyi n'hweti i n'hweti ya ku hlayisa i n'hweti leyi mi tsundzuxaka vanhu ku va va hlayisa mali um sweswiya swa ku taniya i tin'hweti leti ni swi tivaka ku na mina ku um loko no tshika ni ye ka swiyenge swa mahungu um ni ta hlanganahlangana na n'wina kambe ni le ku mi voneni na nkarhi lowuwani wa loko hi kha hi fanele hi ya tsaka mindoko hi black friday hi ti xavela swilo swo chipa um ku ya hi leswi va hi byerisaka so kahle kahle hungunkulu ra n'wina ka nguva leyi hi ri eh, um ni kensile eh, botfet um hungunkulu ra hina ka nguva leyi i ku ri black friday i fikile hi mpela um vanhu a va yi va ya bukuta eh ha swi twa special ka swi advertisiwa ka swiyanimoya maphepheni ka ti-internet lava va nga tilulamisela ku nghenelela migingiriko ya black friday a va yi va ya nghenelela um va kota ku kuma mintshovo leyi yi nyikiwaka mavhengele ya ku hambanahambana kambe hi rhandza ku tsundzuxa ku ri loko ku ve munhu a nga tilulamiselangi loko ku ve munhu a nga vekangi macheleni ya ku va a kota ku ya nghenelela migingiriko ya black friday a hi mihleketo ya kahle ku ya nghena ka black friday hi xikweleti hikuva xikweleti xa durha um loko mo ni pfumelela butbet mi nge ni mi nyika xikombiso loko ku ve vhengele ro nge ri tshove price ya t v from ten thousand yi ta ka six thousand ivi munhu loyi a nga tiyimiselangiku a nga ri ku na mali a hetelela a ya ka machonisa xikombiso a ya teka six thousand a chajiwa hundred percent hikuva va kona vamachonisa lava chajaka hundred percent swi vula ku munhu yalowo i hakela twelve thousand aka machonisa for t v leyi original price ya yona ku nga ten rand eh, ku nga ten thousand loko i nga swi hlaya ntsovo lowu yisaka ka six thousand se xana munhu yaloyo wa ha bukutile ka black friday na
mm. se loko mi sungula mi ri loko munhu a ti lulamiserile swi vula ku loko munhu a ti lulamiserile a fane a ndle yini loko munhu a ti lulamiserile um eh, butete loko a teke um eh, a swi tivile and hinkwenu ha swi tiva ku na ku ta va na black friday lembe na lembe na next year yi ta va kona black friday hi the last friday ya n'hweti ya november se loko munhu a ti yimiserile wa swi tiva i teka xiboho xa ku ri lembe leri ni lava ku xava microwave oven na fridge ivi a veka mali ku endlela ku loko nkarhi wa black friday wu fika a nghenisa voko exikhwameni xa yena a teka mali ya yena n'winyi ematshan'wini ya ku a ya xava hi xikweleti kumbe a ya humesa credit card kumbe a ya lomba mali aka machonisa ku va a nghenelela migingiriko ya black friday mi ti lulamisa hi vula ku va munhu a veke macheleni lama nga ta n'wi pfuna ku va a kota ku xava swilo cash
kambe van'wani va va va ta ku mavhengele ma na ti ma na ti ma na tiakhawunti kuma na tikhawunti leti munhu va nga fika va ku i pfula khadi um ya ya xava se lexiya namuntlha xi xaveli i xi kume hi hi black friday um hi mbukuto waluwa wa black friday a a swi vuli nchumu sweswo um a swi vuli ngopfu nchumu butete hikuva mi ta kuma ku ri ordinarily nchumu walowo a mi nga ta wu xava loko ve a mi nga kokiwangi rinoko hi mhaka ya black friday se loko mi ya mi ya xava hi akhawunti yaleyo mi yi vulaka um mi nga rivali ku ri milawu ya ha fana whether mi xava hi black friday kumbe hi yini loko mi xava hi xikweleti munyiki wa xikweleti wa pfumeleriwa hi nawu wa swikweleti lowu hi xilungu hi nge i national credit act ku va a mi charger ntswalo nga interest a ni charge service fee leyi nga 69 rand every month a ni charge initiation fee a heta yi vulavula mulomo loko a ku ri le ka va eh, George eh a tlhela a ni charge na credit life insurance se mi nga kuma ku ri nhundzu leyi a mi nga mi nga ta yi xava hi six thousand loko yi ri ka discount loko mo yi xava hi xikweleti ivi mi tlhela mi endla leswa swo teka va thirty six months to pay swa endleka fridge yaliya ni ka nyika xikombiso hi yona ku sunguleni ya six thousand mm. mi hetelela mi hakele fifteen or sixteen thousand xana ma ha bukutili ke
se nyanyuko lowu se wu vanga yini swi vula ku afrika dzonga ku nga ku tele vanhu lava va nga ti lulamisela Eh, nyanyuko wu nga va wu vangiwa hi ku va one eh ti-adverts eh ka swi ka swiyenge swo hambanahambana swa mahungu na vunavetisi swi komba ku ri ku na swilo swa kahle swo tala leswi vanhu va nga bukutaka ka swona se kambe swi biha ntsena ka lava va nga tiyimisela ngiku eh na lava na lava na na lava nga xavaka hi xikweleti boot card a hi nge for example munhu a xava hi credit card ya yena kambe mi nga rivali ku loko munhu a xava hi credit card na leswi va nge i fifty five days interest free lero mi nga xava hi credit card for ku ringana masiku ma makume ntlhanu ntlhanu mi nga chajiwi nchumu se mara sweswo a hi vangani lava va swi tivaka a hi vangani lava va swi landzelerisaka loko munhu a xave hi credit card yaleyo i ta landzelela statement xa bank loko va ku pay minimum due ivi va ku minimum due i two hundred and ten rand um a henhla ka xikweleti xa six thousand se a heta a hakele xikweleti xexo hi nkarhi wo lewo swi hetelela swi durile ku tlula mpimo se um hikwalaho hi hlohletelaka hi tlhelaka hi tsundzuxa leswaku ri um vanhu va nga swi toloveli ngopfu ku xava hi xikweleti unless va endle ti-calculations ta vona ti va komba leswaku a va nge va ti teki xin'wana lexi hluphaku butpet i ku ri eh loko hi suka ka vhiki ka black friday hi nghena ka khisimusi loko suka ka khisimusi hi nghena ka january minkarhi yaleyo hinkwayo yi lava mali sweswi a endleka munhu a pfula akhawunti hi black friday ivi hi mhaka ya ntshikelelo wa swikhedzakhedza swa khisimusi a tsandzeka ku yi hakela hi december hi mhaka ya swikhedzakhedza swa vana va swikolo na swin'wana na swin'wana hi january a tsandzeka ku hakela akhawunti yaleyo na hi january ivi va mavhengele va teka vito ra yena va ri yisa ka huvo ya swikweleti kumbe leswi hi swi vulaka ku i credit bureau ivi vito ra yena ri ya thyakisiwa se a kumeka a nga ha qualify ku va a nyikiwa xikolo se black friday yi endle leswaku a blacklistiwa
a hi tlhaleleni ka ntshaho wun'wana ni nga tshama ni wu vona ka social media wa wa timhaka ta ta ku lomba mali wu vuriwa hi n'wina se ni lava mi wu vula ka xiyanimoya namuntlha ebujimi eh, eh, eh, wa ku wa ku loko munhu a ze a ya lomba mali ka ka machonisa i va fambe ndlela yihi
um good loko um loko hi za hi ya ka vamachonisa hi va hi lo dunga xihlovo eh i sungula i lomba ka vamakwenu i nga tlherisi i lomba ka vamakhelwani i nga tlherisi i lomba ka vatirhikuloni i nga tlherisi i lomba a bank i nga hakeli i blacklistiwa se i tikuma i nga ha ri na lomu i nga ya ku kona a handle ka le ka machonisa wa machonisa a nga la ku tiva ku i kolota mani kwihi credit bureau record ya wena yi ri yini loko u fika ku lava ten thousand no ku nyika ten thousand ivi loko n'hweti yi hela eh a ku ri i lava interest ya yena hambi yo va yi ri ten percent ku ta va ku ri one thousand loko i nga ri na yona ku hakela ntswalo ntsena ku na vanhu vo tala butfet lava hi hlanganaka na vona va nga va va ku va lombe vo ma five thousand kambe siku yi hlanganaka na yena se a va hakele vo ma hundred thousand hi ku hakela ntswalo ntsena va tsandzeka ku hakela the principal amount va huma ka xikweleti xexo Eish.
ni lava ku ni mi nyika um timinete timbirhi um tatani golele mi mi vulavula ro ro hetisela kambe mi mi mi lexi leswi a mi kha mi vulavula hi swo sweswiwani swi ndle ku um hi kota ku lemukisana ku loko wo ze twa va ku mani mani ve phete i le ka vamachonisi vhete swi tiva ku xo i xikombiso xa kahle xa ku i thyakise hinkwako la a ta a ta a ya lomba kona ku nga ri na xiphiqo se mi hetsela mi ku eh. yini tatani golele hi swihi mi nge a mi fambi mi nga swi vulangi um ni pfumeleni ni vula leswiwani bootbet ni nga se ni nga ni nga se huma amoyeni ku ri um vanhu a va yi loko va ya ku xaveni a va suki emakaya va mpfapfarhute leswi va lavaka ku swi xava munhu a suka a endle list ya leswi a lavaka ku swi xava munhu a nga teki mali a tata xikhwama ku ni ta swi vona emahlweni and leswi ni swi vula bootbad ni swi vonile ni tshame ni kumeka ni ri ka yin'wana ya timall na vatirhikuloni va n'wina va kha va interviewa vaxavi um va vutisa un'wana va ku i te ku xaveni ka yini um khome mali muni a ku hana khome ten thousand i te ku xaveni ka yini a ku ni ta swi vona kwani se sweswo swi va na nghozi ngopfu swi endla ku ri ku va na leswi hi nge i impulse buying munhu o xava hi nyanyuko a xava na swilo leswi a nga swi laveki kumbe a nga swi dingeki va vuton'wini bya yena se munhu a suki kaya a mpfampfarhutile ku ya xava yini um a suka a endle budget ku ri ni ya spenda mali leyi a tlhela a fika ka that plan ya budget ya yena ka lava va nga ta va va karhi va xava online hikuva swilo single boot bet a swa ha bohi ku ya tlimbana ndzeni ka mavhengele lava nga ta va va xava online hi hlohlotela leswaku a va tiyisisi ku ri mavhengele lama va xavaka ka wona i mavhengele ya mampela ma hanya um ma nga kumeka hikuva ku na vumbhoni lebyi kombisaka leswaku ri ku na va ku na swigevenga swo tala leswi swi tumbuluxaka mavhengele a few weeks before ku va na black friday ivi vanhu va ya ka ti-website teto va ku va ku na mimpfukutu ya kahle mi nga rivali ka online mi ha rhanga mi hakela nhundzu nhundzu yi nga se fika se vanhu va hetelela va tikuma va hakerile va hakelela nhundzu leyi va nga ta fika va nga yi kumangi hikuva um va xave ka mavhengele mo ka ma nga ma nga ri kona na ku va kona um vanhu loko va xava um ngopfungopfu loku va va kha va xava hi xikweleti a va hlayi ti-terms and conditions swipimelo um na ti-return policies ta tinhundzu leti va xavaka ka mavhengele lama va xavaka ka wona hikuva mhasa mi kuma mi xave air fryer um mara mi nga swi tivi ku ri return policy ya vanhu valavo yi ri loko u endla two days mi nga yi vuyisangi a ma ha yi tirhisi se swi tivi ku ri va vhengele leriwani na masiku mangani ku va ni hlesi va nhundzu ya vona ni fanele va ni ri na bokisi ni va ni ri na xilipi before ni teka nhundzu yaleyo ni ku na yi tlherisa se hi swin'wana swa leswi hi nga lavaka ku tsundzuxa vayingiseri swona kambe ni ta tlhela ni kandziyela kwalaya ka ku ri loko ku ve munhu a nga tilulamiselangi hi ri n p r a hi swi hlohleteli ku va vanhu va nghena a swikweletini hi mhaka ya black friday sweswo swi nga endla ku munhu a hetelela a tikuma a blacklistiwile hi ri vaxavi va hina a va xavi hi vutlhari loko ve va lomba a va lombi hi vutlhari naswona a va va tirhisi va xikweleti lava va tlhariheke
golel khensini nkarhi wa n'wina hlayisekanga ku khensa mina vutseti hi khensa na vayingiseri va mlf inkomo sitswetswa mingisero munghana na fm ku ri kumba jimmy golele eh, vona va suka ka national credit regulator ni tshemba swi bele tindleveni eh, hi ndlela yo yoleyo kambe ke a ho mi jelezela ni eh, a hi mi jelezeli ngo mi nga na mali ya n'wina mawako Mm-mm. vanana rito palamende ya afrika dzonga Komiti yo hoxa tihlo ya Huvo ya Rixaka ya swa Vuhlanganisi na Tithekinoloji ta Digital yi rhamba vanhu lava nga na ku tsakela na vatekaxiave ku yisa swibumabumelo leswi tsariweke hi mayelana na Humbisi xikongomelo xa wona xi hlamuserilewu xi xi hlamuseriweke hi vuxokoxoko laha hansi na Humbisi wa Nhlangano wa Vuhaxi wa Afrika-Dzonga, SOUA. CLTD wa B32-2023. Nawumbisi wu lava ku cinca nawu wa vuhaxi wa 1999 ku lawula ku va kona ku ya emahlweni ka nhlangano wa vuhaxi wa Afrika-Dzonga SOCLTD, ku lulamisela malawulelo ya wona Ku cinca nawu wa Nhlangano wa swa Vuhlanganisi lowu Tiyimeleke wa Afrika-Dzonga wa Magidimbirhi na Nawu wa swa Vuhlanganisi wa Elektroniki wa Magidimbirhi na Ntlhanu na ku tilulamisela timhaka leti fambelanaka na tona. Swivutiso swi nga kongomisiwa eka Komiti yo Hoxa Tihlo ya Huvo ya Rixaka ya swa Vuhlanganisi na Tithekinoloji ta Digital swi kongomisiwa eka Manana Harigel Jera Seli kumbe hi e-mail eka sabcbill at parliament.gov.za. Hi ndlela yin'wana, u nga tirhisa fomo leyi nga eka Google ku endla xibumabumelo lexi tsariweke hi ku tirhisa linki ya https colon double slash forms.gle forward slash vmmwg7 2u34ic6psp7 ku titsarisela eka swibumabumelo swa leswi tsariweke mi komberiwa ku kombisa ku tsakela ka n'wina ku hlamusela hi nomo eka komiti. Siku ra ku pfala ku yisa swibumabumelo leswi tsariweke i Ravuntlhanu 15 N'wendzamhala lembe ra magidimbirhi makume mbirhi nharhu hi hafu ku bile awara ya mune ni ndenga. Kopi ya nawumbisi yi nga kumeka eka Manana Harjera Sally e. eka selfoni ya 061 4729191 kumbe eka www.parliament.gov.za. Xi humesiwile hi Tatana BM Maneli, xirho xa Palamente, mutshamaxitulu wa Komiti yo Hoxa Tihlo ya Huvo ya Rixaka ya swa Vuhlanganisi na Tithekinoloji ta Digital. palamende ya afrika-dzonga vana na rito
afrika wa vulavula kambe lexi ni xi vonaka a ni tivi ku siku leri mi nga pfuka va ku president yi yiviwile a yi dlayiwangi vo yiva kunene mi ta hetelela mi ku yini vanhu va xikwembu phela ko sa siku president yi yiviwa loko mi la ta vona ku vukhamba byi kula south africa yi ta famba hosi ni swi vona kahle hi ku loko mo languta ku hava lexi nga xona mi xi vona ku tekiwa hi maphorisa kumbe swi endliwa hi masocha hi sungula hi ku xi languta hi vhele hi va find a guilty same time afrika wa vulavula
sweswo mi yingisela munghana wa fm khume mbirhi nkaye timinete ntsena yi bele awara ya khume nharhu nga karhi ku mahlongo maka ta mahungu ya misava ya awara ya mbirhi hi nomosesi lilian hlamangwana kusuka kwalano xitimela xa eh, dzumba na mina xi ta va xi kha xi ya mahlweni fikile ike ngoveni na suti eh no ka ni nga swi tivi ku yi lange njhani i nghena njhani vhengeleni i langa suti ya rihlaza eh rihlaza ri kha ri kala so a- a loko wo ya giyani ti ku tsutsumisile tihomu kambe a swi na mhaka eh minjhani milandzu ipfuke mbyana ikhalanga a yi pfukile mani mativa a ri ndzi to ve ni vutisela ku na van'wana va kota ku ni pfuna ni e-e yimanyana ni mi byela swin'wana ne okay loko mi ka mi vutisa swi kahle ku vutisa kambe mi swi tiva leswi swi landzelaka oh mina minkarhi ya ku tala Eh. loko mo tshika mi vutisile swilo swi nga endleka mi kuma ku a ni le ka xiyimo xa kahle xo hlamula xo hlamula okay se loko swo tshika swi ndise sweswo Yeah. mi nga vi ya ni helela mbilu Ah, mara swi hluphi Va- Eh. va ta ni hlamula na hambi va nga ni hlamuli moyeni kumbe kwalomu ka swiyenge swa mabulu ne Eh. va ta ni hlamula hi nomo kwalomu hi hlanganaka ni lava ku ta tiva mani loko hi endla memorial service ya munhu um exikarhi ka vhiki hi va hi kha hi endlela ni na xivutiso ne ya lexi xi endla ku i- ni i- ku- i nga se teka xivutiso xexo i mani loyi ni hlamula loko hi ndlela hi hunguta nxaxamelo wa vanhu vo tala lava a va ta vulavula hi siku rinkulu ra ku veka mu- murhandziwa wa hina mara a hi languteni ka mukhegulu wo ringana na kokwana wa mina va nga sungula ku hola mudende hi 1982 memorial service ya voho yi yi pfuna yini Ai.